ס'איז אריינגעקומען א קוועשטן צו דער ליין וואס איך גיי טרייען היינט צו אדרעסן, איך זעה אז יענער מענטש טראכט נישט סתם יא יא יעדער זאגט און ער בלאבלט נאך, ער הערט זאכן און ער האט נישט מורא צו פרעגן אנדערע מענטשן קדוש קדוש וואס מען זאגט און פערטיג. איך האב הנאה צו זען אז דער מענטש טשעלענדזשט, ער פרעגט, ער וויל וויסן, ביוטיפול. ווייל לא הבית שום למד. ער פרעגט אזוי, די אלע ביליאנערן וואס לייגן אריין שווערע געלטער אין העדזש פאנדס אר סאו דאם, דעי דאונט נאו דעט איטס נאט ביעטינג די מארקעט, און ער ברענגט עפעס א נאמען, איך וויל נישט נאכזאגן די נאמען ווייל איך האב נישט קיין אנונג צו דער מענטש וועט מיר זאל זאגן זיין נאמען, ענד אלל אדער העדזש פאנד מענעדזשערס מעיקינג ביליאנס יערלי אנלי פראם סטופיד פיפל? טענקס פאר אלל די נאלעדזש. שוין, זייער א גוטע קוועשן, עד כאן השאלה. און ביי די וועי פאר איך גיי ענטפערן די קוועשאן וויל איך דערמאנען אז אונז האבן צוזאמען געשטעלט א קורס וויאזוי עי טו זי, אלף בית תיו, נישט עי טו זי ווייל ס'איז אויף אידיש, אלף בית תיו, וויאזוי צו אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, ממש פון גארנישט וויסן ביז די זאלסט האבן א אקאונט אויפגעסעט, און אז די ווילסט עס וויסן זע צו גיין צו עס פי פֿינף הונדערט יידיש דאט קאם, דאס איז עס פי פֿינף הונדערט פֿינף הונדערט יידיש YIDDISH דאט קאם. אדער צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו וואס דו קענסט דארטן אויך קויפן די קאורס. ס'איז נישט דא קיין עקסקיוזעס מער, דו ווייסט אז דו דארפסט אויפסעטן א אקאונט און אוועקלייגן געלט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט פאר חתונה מאכן קינדער, האסט נישט געוואוסט וויאזוי מ'טוט עס, ס'איז געווען צו קאמפליקעטעד, יעצט איז שוין נישט דא קיין עקסקיוז, האסט עס אריינגעפיטערט מיט א לעפל אין דיין מויל, און יעדער איינער קען דאס בעזר השם באקאנט, איך רעד זאג יעדער מיין איך צו זאגן יעדער וואס ער קען עפארדן זיין לעבן יעצט קען דאס אויך עפארדן, מ'רעדט נישט פון קיין גרויסע געלטער אוועקצולייגן, אז דו פאנגסט אן גענוג פרי, איך האב געזאגט יעדער? אפשר נישט יעדער נאר ווער ס'פאנגט אן גענוג פרי, ווער ס'פאנגט נישט אן גענוג פרי ער דערמאנט זיך צו שפעט, אפשר טאקע איז נישט וועט ער נישט קענען עפארדן אלע קינדער, כאטשיג נעם דיינע יונגערע קינדער וואס דו קענסט עס נאך טון מיט קליינגעלט, אקעי דערמאן דיך כאטש דארט. פיין, די אלע זאכן לאמיר לייגן אין די זייט, לאמיר פאוקעסן אויף דעם תירוץ, אויף די תירוץ פון די שאלה וואס דער מענטש האט געפרעגט. וואס איז מיט די אלע העדזש פאנד מענעדזשערס וואס מענטשן לייגן אריין דארטן און מען מאכט דארטן ביליאנס אוו דאלערס? אקעי, סאו לאמיר איבערגיין אפאר דיטעילס וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן. קודם לאמיך דערמאנען א זאך וואס איך האב געמאנט שוין איינמאל. און איך וויל עס נאכאמאל דערמאנען, און איך מיין אז בעיקר האט ער זיך באצויגן אויף די זאך וואס איך האב דעמאלטס דערמאנט, ווארען באפעט, אקעי? ווארען באפעט ווערט קאנסידערט אלס די וועלט'ס, כ'ווייס נישט, גרעסטע צו קלוגסטע, עפעס די וועלט'ס עפעס'טע, סמך ת עיין, כ'ווייס נישט וואסמיצטע, אבער עפעס איז ער פון די גרעסטע אדער די רייכסטע אינוועסטערס וואס איז נאענט ביי מענטשן. און ווארען באפעט האט געמאכט יארן צוריק א סטאדי פון א מיליאן דאלער, ער האט געגעבן א בעט פון א מיליאן דאלער וואס ער גייט געבן פאר עני העדזש פאנד מענעדזשער וואס ער גייט ביעטן די מארקעט, די עס ענד פי פֿינף הונדערט מארקעט אווער טען יער פיריעד, האט ער צוגעזאגט אז ער גייט געבן א מיליאן דאלער, ריסערטש קאנפירמס. אז אווער די לאנג טערם, רוב העדזש פאנד מענעדזשערס ביעטן נישט די עס ענד פי פֿינף הונדערט. כ'האב נישט די נומבער אין פראנט פון מיר, כ'האב עס שוין איינמאל געהאט געמענטשענט, אבער רוב העדזש פאנד מענעדזשערס ביעטן נישט די עס ענד פי פֿינף הונדערט קעי און רוב אנדערע אינוועסטמענטס. סאו פרעגסטו א שאלה למדייני רבייני, וואס איז מיט די אלע גרויסע מיליאנערן און ביליאנערן וואס לייגן אוועק געלט אין די העדזש פאנדס, פארוואס לייגן זיי דארטן אריין געלט אויב קיינער ביעט נישט די מארקעט? סאו איך וויל זאלסט פארשטיין א זאך, רוב מענטשן וואס זענען ביליאנערן און זיי לייגן אוועק געלט ווערעווער זיי לייגן אוועק געלט, זיי האבן גאנצעטע ריסערטש טיעמס אין פלעיס, זיי האבן גאנצעטע טיעמס וואס זיי קוקן דורך וואו זיי זאלן אינוועסטן, די פאוקוס פון זיי איז רוב מאל נישט וויפיל געלט זיי גייען מאכן, ס'איז נישט ביעטן די עס ענד פי פֿינף הונדערט, ווען ס'וואלט געווען אזוי סימפל וואלטן זיי זיך געשפארט אסאך געלט פון פעיראל, זיי וואלטן נישט געדארפט באצאלן פאר די אלע מענטשן, רוב פון די אלע מענטשן זענען ריסק מענעדזשמענט, ריסק מענעדזשמענט מיינט. וויאזוי קען איך מענעדזשן מיין פארטפאליאו? צושפרייטן די ריסק איבער אסאך מינע ריסקס, העדזשן, מען וויל זייער אסאך העדזשן, געדענקסט נאך פון די פאריגע שיעורים וואס העדזשן מיינט? העדזשן מיינט אז כש זע קום זע נופל, מאך זיכער אז דו שטעלסט אויף שטעלסט אויס א פארטפאליאו וואס איז נישט אלעס סאבדזשעקט צו איין מינע ריסק, ס'האט דארטן דיפרענט מינע ריסקס, ס'האט א ריסק פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט פון אמעריקא, ס'האט א ריסק פון אנדערע לענדער, ס'האט א ריסק פון. אנדערע לענדער פון די אנדערע לענדער, און אזוי איז עס צושפרייט איבער אסאך זאכן, און די זעלבע זאך אויך אין אסאך סעקטארס, נישט אלעס איז אין טעקנאלעדזשי, נישט אלעס איז אין וועליו סטאקס, נישט אלעס, עס איז צושפרייט אין זייער אסאך פלעצער, און די עיקר פאוקוס פון די אלע פון די אלע אינוועסטערס איז ריסק מענעדזשמענט, און דו אויך, און דער אייבערשטער וועט דיך העלפן אז דו וועסט דארפן אינוועסטן הונדערט מיליאן דאלער, עט דאס אויך זיין דיין פאוקוס, דיין פאוקוס גייט נישט זיין ביעטן די מארקעט, דיין פאוקוס, איך בין נישט אינטערעסירט צו ביעטן די מארקעט. אלל איים אינטרעסטעד איז צו מאכן זיכער אז מיין געלט איז סעיף, עז סעיף עז פאסיבל. אקעי? למשל, אונז האמיר גערעדט פון שארט סעללינג. דו קענסט גיין לאנג די מארקעט, אבער וואס געשענט ווען דו גייסט לאנג די מארקעט? אז דו מאכסט נאר געלט אויב די מארקעט גייט ארויף. אויב דו ווילסט אויך קענען מאכן געלט אויב די מארקעט גייט אראפ, אדער אויב די מארקעט גייט אראפ ווילסטו נישט פארלירן אזוי סאך פון דיין לאנג, וואס דארפסטו טון? דארפסטו גיין שארט אויך. אזוי ביסטו פון ביידע זייטן געקאווערט. טוסט געוויסע ארביטראזש, מאכסט פון דיפרענט מארקעטס ווי דו קויפסט ביליג און דו פארקויפסט טייערער, דאס אלעס קענסטו טון ווען דו האסט גרויסע פארטפאליאוס, און דעמאלטס איז דיין פאוקוס בכלל נישט ביעטן די מארקעט, דאס איז דיין פאוקוס בעיקר דעמאלטס. העווינג סעד דעט, וויל איך ארויסברענגען, יא, הונדערט פראצענט אז ס'איז אויך דא נעבעך מענטשן וואס זענען נישט קיין סאפיסטיקעיטעד אינוועסטערס וואס זיי גייען פאר דיע העדזש פאנדס און זיי גייען פאר דיע אלע הבטחות, און פארוואס גייען זיי? אסאך פון די גייען ווי די לעמערלעך צו די שחיטה, און מען מאכט דארטן א ברכה על השחיטה אויף זיי, מען נעמט אוועק זייער געלט, מען טרענספערט עס בעיסיקלי פון זיי צו די העדזש פאנד מענעדזשערס, ס'איז דא אזעלכע אויך, הונדערט פראצענט, מען דארף זייער אבאכט געבן. דו האסט מיר אבער געפרעגט, דער שואל האט מיך געפרעגט אויף די שווערע ביליאנערן וואס קומען צו העדזש פאנדס, על פי רוב קומען זיי נישט אזוי ווי די עוורידזש מענטשן וואס קומען, סאו דו אלס סימפל אינוועסטער דארפסט זיין זייער זייער קעירפול, דארפסט וויסן אויב דו גייסט צו א העדזש פאנד ווייל דו זוכסט דארטן גליק און ווייל דו זוכסט אז דארטן גייט זיין ווייס איך וואס, זאלסטו וויסן אז רוב פון די גייען ניטאמאל ביעטן אויווער די לאנג טערם די עס ענד פי פֿינף הונדערט, סאו אויב אזוי מה לי לצרו, אזוי איז קענסטעך גיין סתם אזוי אינוועסטען די עס ענד פי פֿינף הונדערט און אלעס וועט זיין מסודר און פערטיג, איי דו ווייסט נישט וויאזוי מען טוט עס? דערמאן איך דיך נאכאמאל, ס'איז דא א קורס אויף דעם, פון אלף ביז תיו, פונקטליך וואס צו טון פון אנפאנג ביז צום סוף, צו אינוועסטן אין די SNP פֿינף הונדערט פון גארנישט וויסן ביז האבן א אקאונט און עקטשולי אינוועסטן, וואס דאס קענסטו האבן ביי עס פי פֿינף הונדערט אידיש דאט קאם, און כ'וועל דיך נאכאמאל זאגן די פאון נומבער אויך, עיט פֿאר פֿייוו פֿייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. נעקסט. ווי אויך, וויאזוי מאכט די העדזש פאנד מענעדזשער געלט? ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי זיי מאכן געלט. ס'איז דא וואס זיי מאכן געלט דורכ'ן ארויסנעמען געלט פון די פי'ס פון אנפאנג, נעמען זיי ארויס געלט. און ס'איז דא וואס זיי מאכן געלט דורך טשארדזשן געלט אויף געוויסע רווחים. זיי נעמען אראפ לאמיר זאגן צוואַנציק פראצענט פון די רווח גייט פאר זיי. נאר מ'האט דא וואס זיי טשארדזשן ביידע. זיי נעמען אראפ א פי בשעת דו לייגסט אריין די געלט. און פלאס זיי לייגן א זיי נעמען אראפ א חתיכה העריה ליז חבד בשעת די מאכסט די געלט דארט און ווען די מאכסט די געלט דארט סאו זייער אסאך פון די העדזש פאנד מענעדזשערס האבן געשלייפענע צינגלעך און זיי זענען גוטע סעילס פיפל און זיי ווייסן וויאזוי צו מאכן סעילס און זיי מאכן זיכער אז זיי זאגן דיך זאלסט טון זאכן וואס איז פאר וועמענס בענעפיט? נישט אייביג פאר דיינס אקעי רוב מאל נישט פאר דיינס. דארף זיי רווח געבן, און קאמפעיר דיך נישט צו קיין סאפיסטיקעיטעד אינוועסטערס, איי זיי איך חכם המכיר את מקומו, ווייס ווי דיין פלאץ איז און ווייס אז דו באלאנגסט נישט צוזאמען מיט די סאפיסטיקעיטעד אינוועסטערס. איי וועסטו מיך וועלן פרעגן, דו ווילסט אויך זיין דייווערסיפייד? די גמרא זאגט לעולם ישלש אדם נכסיו, דו ווילסט אויך צוטיילן דיין פארמעגן אין פארשידענע אנדערע פלעצער? ער וועט דיר ענטפערן, דו ביסט גערעכט, און אויב דו ווילסט עס טון, איז דא פאר דיר א פראגראם עס צו טון, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, קענסט עס טון. גיי עפן א אקאונט ביי א ראובאו אדווייזער, ראובאו אדווייזער מיינט אז ס'איז, ראובאו איז אזוי ווי א ראבאט, אונז האמער גערעדט פון דעם אין די פּעסט, אבער ראובאו איז בעסיקלי אז א זאך וואס ס'גייט אויטאמאטיש, דארפסט נישט, אויב א מענטש דארף זיין עקטיוולי אינוואלווד אין עס גייט דיך עס קאסטן זייער אסאך געלט, און מאוסט אוו די טיימס גייט זיין יו ט שכרו בהפסדו ווייל די גייסט דארפן אוועקצאלן אזוי סאך געלט אין פיס אז די האסט גארנישט געהאט פון די גאנצע זאך. קענסט גיין צו א ראובא אדווייזער, וואס די ראובא אדווייזער איז א סיסטעם אויפגעסעט מיט טעקנאלעדזשי אויף קאמפיוטער סיסטעם וואס איז אויפגעסעט אז ס'אינוועסט זיך פאר דיר אין א פארטפאליאו וואס איז אטאמאטיש דיווערסיפייד. קען זיין דו גייסט נישט מאכן אזוי סאך ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט אבער דערמאן דיך וואס כ'האב דיר געזאגט, דער ביליאנער זוכט אויך נישט צו מאכן אזוי סאך ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט ווען ער גייט צו א העדזש פאנד, אמאל יא באט כ'רעד יעצט אין דזשענערל, זוכט ער מער צו האבן דייווערסיפיקעישן, האבן צושפרייט, נישט אלע געלט זאל ליגן אויף איין פלאץ, קענסטו טון די זעלבע זאך, אויב דו ווילסט נישט פלעין גיין צו א עס ענד פי פֿינף הונדערט ווייל דו ווילסט זיין דייווערסיפייד, גיי צו א ראובא אדווייזער, קענסט עס טון ביי פיידעליטי, ביי ווענגארד. ס'איז דא א קאמפעני וואס הייסט בעטערמענט, בעטערמענט דאט קאם, קענסט גוגלען, און דו עפענסט דארטן א פאנד, קען זיין אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט וועט דיך ריטורנען מער, און אין די היסטערי האט א עס ענד פי פֿינף הונדערט פאנד, אינדעקס פאנד, ריטורנט מער ווי א ראבא אדווייזער, אבער ווען דו גייסט מיט א עס ענד פי פֿינף הונדערט פאנד האסטו א טשענס פון יעלי שמים ירדי סהוימאו עס גייט ארויף און אראפ, און מיטן אייבערשטנס הילף אווער טיים דארף דיך עס מיטן אייבערשטנס הילף געבן א גוטע ריטורן. ווי אזוי האט געוויזן די היסטערי פאר די לעצטע ווייס איך ווי גזמאות פון יער פון יערס אין א ראובא אדווייזער האסטו א היסטערי פון ווייניגער טורבולענס מער א סמוד רייד ווען ס'גייט אראפ טראסקעט עס נישט אזוי שטארק אראפ ווען ס'גייט ארויף גייט עס נישט אזוי שטארק ארויף ס'גייט מער סמוד ארויף פאר די סימפל אינוועסטער אויב די ווילסט נאכמאכן די וואס די ביליאנער טוט, די ביליאנער וואס ער האט א העדזש פאנד אדער וואס ער אינוועסט אין אנדערע פלעצער כדי נישט צו האבן די ריסק פון נאר זיין אין די מארקעט, קענסטו טון די זאך, צאלסטו ווייניגער פיס, דארפסט נישט הייערן א גאנצע סטעף, האסט זייער א סימפל אפראוטש, עפן א ראבא אדווייזער אקאונט און די מעלה פון דעם איז נאך א זאך, סיי אז די ביסט דייווערסיפייד און נאך א זאך אז ווען די זאגסט פאר די ראבא אדווייזער דיינע גאולס. יוסף קומט מיט א קוועשטענער וואס דו פילסט אויס, פילסט אויס די קוועשטענער, אלעס דיינע, פאר ווען דארפסטו די געלט? אקעי, לאמיר זאגן דיין יאנקעלע איז יעצט איין יאר אלט און דו ווילסט האבן זיבעצן אכצן יאר ארום געלט פאר יאנקעלע ווען יאנקעלע האט חתונה. זאגסט אים איך דארף די געלט פאר אכצן יאר ארום, פאר זיבעצן יאר ארום. אקעי, סאו וואס ער גייט טון איז ער גייט אטאמאטיש מאכן פאר דיך א געוויסע מין בלענד וואס ער גייט ריבעלענסן דיין פארטפאליאו יעדע יאר אז ווי נענטער דו האלטסט צו יאנקעלע'ס חתונה, זאל ווייניגער געלט ליגן אין ריסקי זאכן און מער געלט ליגן אין ווייניגער ריסקי זאכן, אקעי? פיקסד ווערסוס עקוויטיס, גראוט ווערסוס פיקסד, אקעי? כ'גיי נישט יעצט אריינגיין אין די פענסי ווערטער פון עס, אבער די פוינט איז, דו קענסט טון עקזעקטלי די זעלבע זאך, יא מיסטער שויעל, וואס דו ביסט אזוי באזארגט אז פארוואס מ'נעמט דיר אוועק די פריווילידזשעס פון די העדזש פאנד מענעדזשערס, קענסט טון די זעלבע זאך אן דארפן צוקומען צו די אלע פיס, און צו די אלע זאכן וואס איז דא א שטארקע טשענס א גרויס חלק פון דעם זענען נישט לטובתך, אזוי האסטו געקענט אקאמפלישן אלע ביידע דורך א ראובא אדווייזער. נאמבער וואן גאול וואס דו דארפסט האבן איז אוועקצוגיין פון עמאשענעל אינוועסטינג, ווייל ווען דו גייסט אנהייבן צו פאטשקענען, מען לייגט געלט דא, מען לייגט געלט דארט, מען נעמט ארויס און מען לייגט אריין, ס'פאנגט אן צו קומען עמאשענס אינוואלווד, זאכן פאלן אראפ, אוי ס'אראפגעפאלן וואס דארף איך יעצט טון, זאכן גייען ארויף, wow ס'אראפגעגאנגען, ווער ווייסט אז ס'גייט נאך ארויפגעגאנגען, ארויף גיין מער, און די בעסטע האב איך ליב ווען איינער זאגט נאך בדרך הטבע ווייל ניין ס'איז בדרך הטבע קען עס אראפ גיין מער בדרך הטבע קען עס ארויף גיין מער, יו העוו נאו איידיע, דו האסט נישט קיין אהנונג וואס ס'גייט זיין, ס'איז דא קאמפאניס וואס צאלן אוועק שווערע שווערע צענדליגע אדער הונדערטע טויזענטע דאלערס א חודש צו וויסן וואס וויאזוי צו פרעדיקטן וואס ס'גייט זיין, און זיי זענען אויך אסאך מאל ראנג, סאו דו סימפל מענטש ווייסט זיכער נישט. גיי אוועק פון עמאושענעל אינוועסטינג, עמאושענעל אינוועסטינג איז א סם המוות, וואס דאס קען דיך רחמנא לצלן אומגליקליך מאכן, אז דו גייסט אויף א פלאץ, דו פארגעסט פון עס, דו לייגסט אריין די געלט, דו פארגעסט פון עס און דו לאזט עס דארטן ריידן, למשל אין די SNP פֿינף הונדערט, אקעי ס'גייט ארויף, גייט אראפ, דו לייגסט אריין געלט יעדע חודש, ס'איז ארויף, האסטו געקויפט ווייניגער שעירס, ס'איז אראפ האסטו געקויפט מער שעירס, און אזוי ווייטער, ווען דו טוסט אזא זאך, ביסטו נישט עמאושענעלי אינוואלווד, און די זעלבע זאך מיט א ראבאו אדווייזער אויך, דו האסט נישט דיינע עמאושענס אינוואלווד, און דאס איז די גרעסטע רעסעפי צו מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אקעי, אין קלאוזינג, ניין, רוב ביליאנערס זענען נישט דאם, זיי ווייסן וואס זיי טוען, און זיי האבן א סיסטעם אויפגעסעט אין פלאץ, און זיי צאלן געלט פאר אסאך אדווייזערס פאר אסאך מענטשן אין זייער טיעם כדי צו קענען טון די רייט זאך, באט כ'וויל עס נישט זאגן, ס'טוט מיך וויי צו זאגן, אבער רוב מענטשן וואס מאכן נאך די ביליאנערס, כ'גיי נישט זאגן זיי זענען דאם, כ'בין זיכער זיי זענען קלוגע אידן ענווים וחכם, לאמיר אפלאזן אידן. גוים וואס טוען עס יא, צו זיי זענען דאם, איים נאט שור זיי זענען דאם, אבער זיי טוען א דאם זאך, ווען זיי לויפן ארום צו זוכן די אלע מינע העדזש פאנדס און די אלע מינע אוט אוו די באקס זאכן וואס איז געמאכט געווארן פאר ביליאנערן, וואס זייער אסאך מאל וואט ענדס אפ העפענינג איז אז די געלט ווערט געטרענספערט פון זייער טאש אריבער צו די העדזש פאנד מענעדזשער, און צום סוף זיי מאכן נישט צופיל געלט פון עס און זיי האבן נישט צופיל הצלחה מיט דעם. סאו דו גייסט סימפל עפענען אויף א עס ענד פי פֿינף הונדערט פאנד אדער א ראובא אדווייזער פאנד, נישט קיין חילוק וואס, און זע אוועקצוגיין פון עמאושענעל אינוועסטינג און טו די ריכטיגע זאך, און ווער ס'האט עס געטון פאר די לעצטע הונדערט יאר האט ברוך השם מצליח געווען, און דו, און ס'איז צו האפן און צו, קוק, ווילאנג אמעריקע וועט אנגיין, וועסטו מיטן אייבערשטנ'ס הילף מצליח זיין, צו אמעריקע גייט אנגיין מארגן, כ'האב נישט קיין אהנונג, משיח וועט קומען און אמעריקע וועט ווערן אויס, כ'האב נישט קיין השגה וואס ס'גייט זיין, אבער דו טוסט א נארמאלע השתדלות בדרך הטבע בעסער ווי עני אנדערע סאפיסטיקעיטעד זאך וואס דו קענסט טון אויב דו פארשטייסט נישט וואס דו טוסט. גערעכט. דאס איז די באדעם ליין פון די גאנצע זאך, און איך דערמאן דיך נאכאמאל, ס'איז פאר דיין טובה, נעם אוועק אלע עקסקיוסעס, גענוג געווען מיט עקסקיוסעס, פאנג אן יעצט אוועקצולייגן געלט און ווען די ווייסט נישט וואס צו טון, גיי צו עס פי פֿינף הונדערט אידיש דאט קאם און קויף די קורס וואס וועט דיך העלפן אויפסעטן אויף די ריכטיגע וועג בעזר השם פון אלף ביז תיו וואס די דארפסט טון, אדער קענסט עס הערן אויפן טעלעפאן ליין אויף עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו.